Эр дьон, Айыы тыынын иҥэриниҥ, алгыс тылынан арчыланыҥ! Алгысчыт Саха Республикатын норуот эмчиттэрин ассоциациятын президенэ, Аар Айыы итэҕэлин улахан алгысчыта Августина Ильинична киирэн эрэр. Дохсун ытыстыаһынан көрсүөҕүҥ! Үрдүктэн үрдүк, сырдыктан сырдык, кэрэттэн кэрэ Үс дойду улуу баһылыга үүтүмэн үгүс үтүө дьаһаллаах, үтүрүллүбэт үрдүк дьүүллээх, өлбөт-сүппэт үйэлээх үрүҥ аартайым. Күлүмүрдэс бэйэлээх, көмүскэх санаалаах, күнүктээх сиригэ олорбото күҥҥэ тэҥнээх күн күбэй хотун. Оҥоһуулаах одун хан тойон, Ыһыллыбат ыйаахтаах Чыҥыс Хаан Тойон Дьылҕаныйан дьылҕалыыр Дьылҕа Тойон Билии көрүү таҥаратаат сүдү үрэхтэрдэ аҕыс кырыылаах таас остуолбаҕа унньуктаахтык суруйар уһун дьүрэн таайы суруксу Сүллэрэ тиҥгэ оһуоллаах сүтүтүллэр күүстээх сүҥ дьааһын тойон

Эн быйаҥ аргыстаах, ураа муостаах уһатааччы аламылахсыҥ хотон. Айыы дьонун айхаллара күн дьонун күн диирэ ах долганнаах бэйэлээх ах тарайыһыт

Абыраллаах алгыскытынан алҕаан, силээн, хас биирдиилэригэр удьулайдарынан, таллартаах сарайдарынан, эттэрин сааһынан, уоҕун куодатынан айыы күүһүн алҕаан ыытаҥҥыт, буор куттарын бухатытан, салгын куттарын самаан, чаҥкыныыр чаҥалтан куйа оҥорон, чиҥкилиир чиҥтимир куйа оҥорон, ийэ куттарын күүһүрдэн, Сүрэхтэригэр сүдүкүү иһинэрэн ким да кинилэри хоппотун, ким да кинилэри самнарбатын курдук улуу уҥатын күүскүтүнэн алҕаан силээн күүстээх көмүскэл күүскүтүгэр киллэрэн бу Кэмпэндээйи ытык сирэ ытык дойду үүнэ-сайда ал-лук маһа чэчирии чэлгиэн элбэх мутуктанан лабааланан Уһун үйэлэри уҥуордууругар алгыска кэлбит барыы айыым-аймахтара аар айыылар алгыстарынан уһун эйэлэнэн, үтүгэн үчүгэйди олорон, оҕолорго турууларгыт киэҥ сиринэн тэрийэн, ыарыы ыалласпакка эрэй муҥуҥ эрдэспэккэ Үөрэ-көтө, уһуннук, дьоллоохтук этэҥҥэ сылдьаргытыгар олороргутугар алгырыҥар тыын үөһэ сырдык арайыылар алҕатахтара тилээтэхтэрэ буолуохтун. Үрдүк таҥара ылымаахтарга, үөһэ сырдык арайыыларга, үрдүк үҥүүрдүү истириктэригэр Кэмпэндээйи сирин-уотун дьонун сэргэтин алҕаабыккытар, алҕаабыттарыгар

Аан дойду айыллыаҕыттан аан бастакы иччилиит аалларбыт иччитэ. Саалын чанчык бырдьабытыт, үөрүнньэн быһыы түргэн сырыы, үтүө сунаа көмүскэл күүс сатан тэмиэрийэн тойон эһиккэлиэн. Томмут уоскун хоннордоҕун буолуохтун, өрөөбүт уоскун өһүллэҕин буолуохтун, Сүрүн чаҕыл сырдык көрүттүгүнэн көстөҥҥүн үөрэн-көтөн бэттэх диэки чугаһаатаҕыҥ буолуохтун сүбэһэн күн бүгүҥҥү хатыыннаах кэлбиппитин өйдөөн-санаан тураммыт. Өбүгэ үөрүҥүн уоһунан, умнуллубат үгүһүнэн, аал-уоппутун оттон, араҕас арыыннан, алаадьыннан маанылыы күндүлүү турарбытын аал-уоппут иччитэ хатан кэмитиэ төөн эккэбит үөрэ-көтө ылыннаҕын болохтуҥ. Аан дойду иччитэ лэбигэстээх иэдэстээх, салбырҕастаах таҥастаах, Эйэҕэстэй майгылаах, сайаҕастай санаалаах, эрики-дьирики сиэтиилээх аан алахчыҥ хотон, ааһан-иэн тохтооҥҥун бэттэх диэкки килэҥҥин, алгыс алҕаан, араҕас арыыннан айах тунан, алаадьыннан маанылаан, кэмпиндээйи улуу тунах ыһыаҕын ааһан иһэн тохтооҥҥун алҕаан, силээн, Кэмпиндээйи олохтоохторун сирдэрэ-уоттара хас биирдиилэригэр ааллыбыт мастара чэчирии чэлгийэн, модун силистэнэн, модун силистэнэн, уһун үйэлэри уҥуордуур аҕа ууһа буола айхалланан, ийэ ууһа буолан тэниэллэригэр улуу модун күүскүтүнэн аалҕаатаххыт-силээтэххит, үтүөнү-үчүгэйи бу бүгүн алгыс Кытта кэлэн олорооччулары ыһыах күнүнэн үтүөҕэ үчүгэйгэ алҕана кэлбиттэри үгүс үтүөнү оҥорооччулару алҕаан силээн тас биирдиилэр толору дьоллоох буолалларыгар дьиэ кэргэттэригэр оҕолоро ыарыыгаллар бакка холго-моһолго түбэспэккэ уһун үйэлэнэн туругуран мускулланар норуоттарыгар дьонноругар үрдүкү туһалааҕы оҥорор улуу дьоннор

Караулар иччилэрэ күөх боллохтойон, Улуу Өлүөн эбэ хотун иччитэ, Бүлүү эбэ хотун иччитэ, Үрүҥ-көтүҥ кэмпиндээйи үрэҕин иччитэ, Үтүө хараххытынан көрүҥ, ааттаах-суоллаах мохсооллоох кэмпиндээйи күөрүн ытык мааны иччитэ, Эмтиир томтуур күүстээх, үктэммитэ күүс үктэммит дьоҥҥо бу кэмпэндээйи сиригэр-уотугар үктэммит дьоннорго күүһү-уоҕу биэрээччилэр, эмтээччилэр, томтооччулар, эмтээх ыраас улуу салгыннаах Кэмпэндээйи сирин дойдутун олохтоохторо барыларыгар Үтүөнү үчүгэй тускуллан уһун үөлэнниннэр Ааллыыппастара чэчирии чэлгийдин оҕолор ыччаттара киэҥ сиринэн тэнийэн үтүө дьоннор буоллуннар норуоттарыгар сирдэригэр дойдуларыгар туһалааҕы оҥорор ыччаттар үүнэн сайдан турдуннар Сааһырбыт өттүлэрэ күүстээх тирэх буолаҥҥыт, өйгүт-санааҕыт олорбут олохпут үгүс билиилэриттэн ыччаттаргытыгар үөрэтэн үтүө үгүс, үтүө санаа, үтүө үлэ-хамнас үйэлэргэ сүппэккэ салҕанан барыахтын. Барыгытыгар бараммат барҕа махтал! Доҥ, доҥ, доҥ!